Täze ýyl gijesi arzuw etseň, arzuwyň hasyl bolar diýerdiler. Menem çynym bilen arzuw ederdim. Çagalykda her Täze ýyl gijesi Aýazbaba garaşyşym ýaly, ulalamsoňam gözümi ýola dikip garaşmagym henizem dowam etýär. Siz maňa Aýazbaba garaşýandyr öýdýäňizmi? Ýok, ýok. Beýle däl. Oguzhan adyndaky Türkmenfilm birleşigi hödürleýär. Edebi esasyny ýazan, Maksat Gylyjow. Goýujy kinooperator, Batyr Batyrow. Kompozitor, Begenç Saparlyýew. Kinorežissýor, Serdar Gündogdyýew. Baş rollarda, Şemşat Kasymowa, Aýsoltan Kowusowa we başgalar. Goýujy kinorežissýor, Isgender Muhammet Annamuhammedow. Täze ýyl arzuwy.

Täze ýyl güni hemmeler öýde. Begenç bolsa öýde däl. Sen nirede, Begenç? Geň galmaly. Begenç birinji gezek gijä galýar. Şu günde-ä Täze ýyl gijesi irräk geläýmeli-ä. Sagadam sekizden işleýär. Täze jaýymyzda ilkinji Täze ýyly garşylaýarys. Biz dogan-garyndaşlary gutlamaga gideris diýibem gürleşipdik-ä. Eje, sizmi? Hawa, men. Salam. Geliň, geçiň. Kim bolmaly, gyzym? Täze ýyl baýramyňyzy gutlaýaýyn gelnim gyzym. Gyzym, aladaly görünýäň-le, näme boldy? Begenjiň irdenki gidişi, eje, henizem gelenok. Jaň etsemem alanok. Men size jaň etmegimi unudypdyryn-a. Kim unutsaňam, ejeň unutmazlar, gyzym. Sabyrlyrak bolarlar. Ýelýürek bolma. Nirä howlugýaň? Geler-dä begenjem. Dille aňsat geler diýmek, gelenok-a. Allo, Begenç. Sen nirde haçan gelýäň? Sagada bir seret. O nähili bileňok haçan geljegiňi. Men saňa garaşyp otyryn-a. Waý, telefony öçüräýdi. Meň bilen gürleşesem gelenok. Eje, gördüň gerek? Gyzym, gaharjaň bolupsyň. A bir ýere barandyr-da. Eglenýändir. Bu gün baýram, görmeli, gutlamaly adamlar bardyr-a oňam. Täze ýyl günümi? Aýalam öýde ýeke bolmalymy? Gyzym jan, Kakaňam gijä galar-da, ýadyňdamy? Ýa, diňe seni gutlamalymy? Hawa, başga kimi gutlamaly bor? Wiý, meselem, ejesini, kakasyny, ýakynlaryny. Gyzym, hany gel ýanyma.

Hä. Hmm. Ah. Hmm. Gyzym, sen gaýyn öýüňe jaň et. Olary täze ýyllar bilen gutlap, Begenç barada sora. Meň pikirimçe Begenç şo ýerde bolmaly. Çyndanam, gowy pikir eje. Alo. Alo Gültäç salam. Salam. Täze ýylyňyz bilen gutlaýan. Siziňem täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun. Sag boluň. Gaýnenem bilen gaýnatamyň ýagdaýlary gowumy? Howa howa ýagşy. Hä bolýa. Gowy bolsalar bolýa. Neme. How aýtjahan aýdyber. Begenjiň el telefonyny aldyryp bilemok welin Ol sizdemika? Häli bir sagat töweregi gelip gutlaba gitdi. Hä, barmadym entäk. Aý, ýok. Entek-ä gelenok. Hä, bilmedim-dä onda. Bolýa, Oltäç. Bolýa, bol. Ýene bir gezek hemmäňizi gutlaýan. Sag-aman geçiriň. Sizem sag-aman geçiriň. Siziň aýdyşyňyz ýaly olara barypdyr. Täze ýyl bilen gutlap gaýdypdyr. Berekella giýew. Ene-atasyny gutlamaga baran bolsa, ol-a iş bitiripdir. Aýal doganlaryna-da barar hökman. Waý, ýanmadyk bolsa ýagşydyr. Howur pejiňem özüň ýaly gyzyp durandyr-da.

Aýal doganlaryna barandyr diýdiňizmi? Hawa, barandyr. Olara-da jaň edip gör.

Hä, ýok. Olar ýokarky gatda ýaşaýar. Ýalňyşypdyr. Bagyşlaň. Bor. Bolýar. Sag boluň. Bereketli bolsun. Sag boluň, siziňkem. Bolýar. Nirede sen, Begenç?

Begenç. Ýok, men Batyr. Begenç nirde? Bilemok, ýöne men peýnir işlekli getirdim. Ikinji otagdamçy? Hawa, ýöne men peýnir işleklini sargat etmedim-ä. Hawa, siz sargamydyňyz, ýöne müşderimiz Begenç geldi, sargady. Begenç? Hawa. Usta gol çekiň. Ýeneje täze ýeriňiz gutly bolsun. Şu ýyl siz iň soňky müşderimiz. Hemme eden arzuwlarňyz hasyl bolsun. Sag boluň siziň kem. Sag bol. Peýnirli şlekli geldi, ýöne özi gelmedi. Gyzym, Begenç geldimi? Ýok, oňa derek peýnirli şlekli geldi eje.

Gyzym, näme işleýäň? Aý, ýok, hiç-le, eje. Hüm, bolýar.

Eje, sen-ä çaý dakyn görmeseň. Bolýa. Salowmaleýkim gelije. Salam. Goňşular öýdedämka, gapyny kakýan welin açanoklar-da. Wah, bilmedim-dä, gezelenje çykan bolaýmasalar. Wah-eý, menem baýramçylyklarny gutlaýjakdym-da. Bolýa sag boluň. Bolýa sag boluň. Gyzyň, durmuşda ýüze çykýan düşünişmezlikler. Sabyr-kanagat bilen çözülýändir. Wagt ähli zadyň dogry çözüwdini tapyp berýär. Maşgalanyň agzybirligi, at-abraýy sabyrly bolmakdadyr. Ene-mamalarymyz aýtmanmy näme? Sabryň soňy Sap altyn diýip. Ene toprak ýaly mähirli, umman ýaly giň bolgun. Şonda Seň ähli görjegiň diňe gowluk bolar bala.

Indi-hä Begenç gelen bolmaly. Ýetip geldi täze ýyl! Gutlamana geldik gar-pamyk bilen. Getirdim size sowgatlarymyzy, gutly bolsun Täze ýyl! Täze ýylyňyz gutly bolsun! Bagşlaň, geldiklermika? Hawa. Biz sizi Täze ýyl bilen gutlamana geldik. Siziň ýoldaşyňyz Begenç geldikdämi? Hawa, o nirede? Hawa, Begenjiň özi nirede? Hä. Men-ä bilemok. Biz Begenjiň haýyşty boýunça siziň Täze ýyl bilen gutlamana geldik. Hany sowgat al. Täze ýylda ähli arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Sag boluň! Aýaz baba, meň bir arzuwym bar. Arzuw etsem hasyl bolarmyka? Elbetde bolar. Näme arzuwyň bar bolsa aýdyber. Meň ýoldaşym baýramçylyga gijä galýar. Men baýramçylygy bile geçirmegi arzuw edýän. Arzuwyň hasyl bolsun.

Sen gelme diýýäň. Hana gel-le. Özem giden

Buşluk adamlar buşluk nesip bolsa täze ýylda men kaka bolýan. Ine ol täzelik. Gutlaýan agam. Sag boluň sag boluň degenlerden. Täze ýylda menem aga bolýanyna. Wow wow wow senem aga bolýan. Sizem bizi hasam begendirdiňiz. Wahh.